Mukama twakusiima twakwebaza ahabw'okuba ori mukuru, ekitiinisa nitukikugarurira ahabw'okuba ori Ruhanga waitu ou arikututsya aha izooba eri erirungi. Mukama webare ahabw'abagyenyi baitu okubiiha ago mahanga okabareeta bakahika aha bari abahuriire. Webare ahabw'abataahi b'obugyenyi abu twetsire kandi bakaija. Webare Mukama murungi ahabw'okubareeta gye. Mbwenu obwire bwona obu turi aha, nitwetenga okuhurira gye, Mukama, kandi hatagira enkuru mbi eyatuhuruutura omutima. Reka byona bikorere hamwe ahabw'oburungi bwawe. Nk'oku wakigambire omu Bakorinso ikumi b'okubanza ikumi na ina, Aha rwa makumi ana, ngu reka byona bikorere hamwe bitebekanisiibwe Kristo wenka Mukama waitu.
Amen. Haleluya!
Haleluya bagyenyi baitu! Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
Ninteekateeka ngu egi ka ekintu ekyagire ekyatumire yaatweta, bakaba nibabaasa kuronda eby'okurya bagaburira abo bantu babahe omukazi waabo bataaha. Tikwe? N'amazima. Kwonka bakatweta ngu tubashemerererweho. Mbwenu ekintu kirikushaashana omuntu kukugaburira okiheza kurya waaba gye reero okamureeba nk'otaarya. Okashanga ensi yaakushobera kandi oba otari mwitsi w'obugyenyi. Kandi ninteekateeka ngu obaire naabwita ekiniga eki yaagira ati yaija. Tariho aha.
Aa, iwe nooyita obugyenyi nibukurema noobutaaha? Ahabw'aha waaba otaaburi, ku ekirikweyongyera kubonera iwe nooyongyera kuba kubi. Buri kirikweyongyera kubonera iwe nooba kubi. Ninyetwa Rodovico Barugahare cyangwa se Bavakuri. Eh. Hallelujah. Amen.
Eh.
Nanye nk- emyaka eyi namara omu Rurubare aha banyeta omwana waha tokahakana. N'amazima. Nsiima Mukama ahabw'okuba ni mukuru. abatsigazi baaha, abashaija baaha, abaana baaha, buri ku nkubugana nabo nibanyakiira, abamwe naanye naakuzire. Nyine omukazi omwe na n'abaana abu ndikwenda. Ekyo titwakiheza? Pasita atashemereire kuba aine omukazi omwe? Nikyo naaningyezaho kwanjura kwonka abaana ti mushango. Tihariho ekintu kirungi bantu mwe ekiri omu nsi omu nk'obushwere, sa cyangwa se omugore. Tihariho ekintu kiboneire omu nsi omu nk'omukazi. Kandi nikiseera kugira ngu omutunge nikiseera. Abwa we ari aha bantu ba Rugari nka Masindi. A Kilomita eziri aho haza ogire ngu omukazi tarikuseera. Ekirikumanyisa abamwe eki n'ekiro kyabo kya kabiri batarikuraara mu kitanda kyabo. Baizire hanu barikwenda omukazi. Haza obu ei barabire kuri noomanya abu barabireho. Obwe kandi ab'owaabo babategyereize. nabo kubagyeya cyangwa se okubahaha nabo barimo oba ni rwamukaaga ya nataaha bamwe nibaba nibagyeya ngu ensi busha ogu niwe amazire ente omu kibuga iwe okangira ngu wabohorora a toyebuuza iwe wasaasibwa ki? Okuronda omukazi w'okushwera kigumire munonga okukira enshugano. Waaba otakahikize bunaku, nooba nooreeba ngu baijwire n'okudiba badibire kwonka obunaku ku burikuhika nangwa niinyenda kubasiima bashaija mwe naimwe mbwenu mukyatsigaisize akantu kakye ak'okuriima. Manya kare omuntu akaba atashwera mukazi akashwerwa eka, ariima eka gye teriho eka erimu omukazi ohuriire.

Omukazi w'obwengye.
Omukazi w'obwengye weena. Omukazi w'obwengye weena. Omukazi w'obwengye weena. Ayombeka eka ye. Naayombeka eka ye. Kwonka omukazi omushema. Kwonka omukazi omushema. Agyeshenyera. Owaahandiikire ogwo akaba ari omushaija, tikwe? Mbwenu ku akuba ari omukazi we akaahandiika ngu engi? Omushaija w'obwengye weena. Nawe omukazi ku akuba niwe yaakwatsire aka karaamu kuhandiika riri ati, Omushaija w'obwengye weena. Ayombeka eka ye.
Naayombeka eka ye. Kwonka omushaija omushema.
Kwonka omushaija omushema. Agyeshenyera. Beene taata mwakire ekigambo kya Mukama omu mitima yanyu eri izooba. Twakyakiira.
Haleluya.
Amen. Tihariho ekintu kirungi eka egyo ei orikureeba okugyombeka. Eka n'enki? Eka n'ekigombe omushaija ari chayimaani, omukazi ari vaisi, abaana nibaba baamemba, Ruhanga yaaba ababahaire. Kwonka noobaasa kuteera ogu muhanda ohike hanu oshwere omukazi otaine bwengye kikushare haza okitairemu na turansipoota.

Igira hika mara. Ekihuumuro kya Zaka waareeba bari aha siteegi baizire kwakiira otwana tw'emyaka etaano mukaaga. Omwana akura ataine mucwe na busha gwa kinyabuuno. Akura naamanya eby'orujungu, tarikumanya munyaanya eki kirikumanyisa, tarikumanya ishente eki kirikumanyisa reero akura. Reero muhika aha mwemerera omu kidaara mugamba za busha. hati nkayinga reeba ezo nanka nezo njomeko zimwinaho ngu neza bishenkazi iwe wabakurata okaza Kampala noshanga amazima zihanikire omu muryango nka decoration iwe okaba wararebire rukomyo eri omu muryango. Nooreeba biti ahabw'okuba titarikumanya eki birikugira ki? Eki birikumanyisa.
Omugore erizooba ti orwakana, naaza kutaahamu ataahemu orwakabiri arikuruga Kampala. Reero oyemerera, mwana wangye ninkumanya, otatweita, otaanyitira omwana. Reero muzehe omuga kwonka omuntu torikumanya n'oku agizire ki, n'oku akozire akozire akurire ari how are you? tihaine eki arikumanya n'ekyo kyanzi n'ekyo kyanzi takumanya takiba tibakimanya amakuru gaabyo manya nibabibara oshanga bihanikire yaagira ngu omukazi w'obwengye weena ayombeka eka ye kwonka omukazi omushema agira gye agisheenya abashaija mungirire muti abashaija mugire muti eizooba eri oraavuga n'omukazi w'omushema otaine bwengye nabanza naga engyemeko, omukazi otaine bwengye weena tagira kitanda, nekitanda atarikumanya omugasho gwakye, na yaaba nanyaama noshusha ngu bamugyemireho nafa ageguturaho ahabw'okuba atarikumanya obwengye ekitanda nibakinyaamaho bata, omukazi otaine bwengye. N'omu tawa mpaho ayetwekyerera nk'oku aba ayetwekyereire, azaarira ameezi mukaaga nainga mushanju. Oze kuri ngu, Ka abashika baabaire nibagira, hariho obu twagiire omu bugyenyi, ishe enkazi yaayebwa, yaagamba ati, Otangitire omwereere! Naimanya ari nk'oku yaarugire omu nda ya nyina. Ntandiira omwana tihaine eki arareebire omu magara g'ensi egi. Ku n'omu myenda ainemu enda y'ameezi ago fo. Ku tuza kukurora bona shi kandi owagizire ngu akaruga omunda ya nyina tihaine eki areebire omwereere akaija ata. Hati kambagambire abazaire waareeba waahirwa okamuhingira nazo n'enki? N'embabazi kandi waaza omu kidaara ogambe bikye ebi okugamba iwe okeematira okeehezayo nibikuteera emishwa ngu abatakataahize ekihara naakurema. Oza kuhurira ohuri omu mutahiire embaga ensi yoona ekacweka suuti mukazimara aha mugoye etaahi ekabootsya amaraka omugira oshanga yaagiire omu buju bw'owaitwa obwa rubaare nibabweta boys quarters. Sam bakuhereze microphone mbe niiwe naabuuza. Kereka twakuriire embaga weza ninyenda ongambire amazima boys quota nikimanyisa ki mukama gwe omugisha boys quota boys quota nikimanyisa ki.
Boys quarters n'obuju bw'ekiikire bw'abatsigazi barikweyiyiramu.
Hati kitereeze gye nk'oku kiri omu rujungu boys n'engi. N'aboojo. Kota nengi.
Abatakahikize bwire.
Kota, kimwe, kitereeze gye nk'oku mwakishomire. Kota Kota, ni kimwe kya kana. aha, Mm.
kyaba ki? Ky'aboojo.
Ky'aboojo.
Hati omushanga ari omu buju baakweta boys, kota kimwe kya kana ky'enki? Ky'aboojo.
Buri obuju waaringuriza ota orugamba obugyenyi otaine puroguraamu?
Ka hariyo abaana,
iwe noozaana abaana bariyo bakakuza omubiri. Nooringuriza oreeba otuharaana nk'otu twahingiire eija, ai amaka gakandema. Oyebuuze, owaaremire n'omukazi nainga n'omushaija? Ruhanga akakuhanga yaakuha ebikoresa byona ebishemeire kwombeka amaka, gakakurema gata? Akitandika naaribata omwanyo mbwenu abanyabuzaare abataanisa. Ruga aha bimwaaro nimurya ngu nkakuha ente. Abwire ati haza naanye nagambira ngu omushaija ku araagaruka aha tinkashusha nooba niwe owaagumire. Ogwo waagira ngu ni nyoko ntarigaruka kumureeba aha, oba waagira ngu ni murumuna waawe atarigaruka aha mpaha, oba waagira ngu ni munyaanyoko atarigaruka. Oyebuuze ati shi ogu nibamugira bata? Omukazi w'obwengye ayombeka gye. eka ye.
Kandi nomureeba omureeba ori gye tugu mukazi naza kwombeka eka abakazi omukazi otaine bwengye ashwerwa n'enamba y'esimu enamba z'aboojo zoona ezi babaire bamuteerera agyenda nazo nk'ebirabo. Okitandika ota ataine eki yaareebire? Ohurira ari omu kwonka kyana we. Oyebuuza ogwo muntu waagamba nawe otaatura kigambo akaba owa? Atandika kukugaburira ebyokurya esimu agitaire omu kutu. Ofwa ki? Haleluya! Iwe ofwa ki? Omushaija w'obwengye weena naayombeka eka ye, kwonka omushema naagira ki? Naagyeshenyera. Ka ngambire sebo, iwe mukwe owaitu. Bari bari nkahi? Bari aha naaba. Eka neyombekwa obwengye. Ogu omwishiki omushangira akuzire nk'amabeere, yakubona okuzire nk'obureju. Ekiri kumanyisa waaba otombekire, noza kuhika omu ka ahabw'okuba niiwe aineyo ogu, niiwe munyabuzaare we owu ari kumanya. Shana naiwe kora okozire nk'abo abaitu abu naahuriire nibagira ngu baaranguraaniye. Ngu nabwo ari bwe, baaranguraaniye. Umm! Omushaija oine diguri okahika kushwera omukazi otakamureeba aha, eizoba rimwe aza kuhandiikwa nibwo waamureeba ngu baaranguraaniye? Kashi owaakuhaanisiize n'oha ngu takamureebaga? Ngu kwonka ngu obu baabaire nibaza kuhandiikwa ngu bakamworeka nyina, ngu baagira ngu ogwo mukaikuru noomureeba oku aboneire n'omuhara nikwo agizire gye. Kumbe omuhara naashiisha. Omuhara naagira ki? Naashiisha. Kuza kugira bati bwai baabe nka waareebwa empitsi. Bishi obwo empitsi? Ku eri eri empitsi y'enshaija, y'enkazi tiyaatwarwa enshaija? Ei, abakyara kambagambire ngu abakyara omurimo gwanyu muri ba kansara kandi nimwe b'okutureeberera. Obu orikukora abashaija nitwepanka twine amaani makye. Naanye mpurira ba sipiika nibabigamba aha, omukazi yaayenda kukwita timurikumara bibiri otari ha kuzimu. Kandi tihariho mushaija w'omushema nk'omushaija oteera omukazi aza akamugira ngu teeka turye. obaziba wamuteera hati emiziga niyo eteekire ebyokurya mbwenu yaakugaburira kimwe kwakugira ngu ohumure tokuruga omu mirabano omu y'ensi egi baibuli neegira ngu okunde omukazi waawe okukira ebindi byona ebi orikugira ki ekyakandi Aba boona abu twine aha, Baiburi neegira ngu obushwere nibuheereza ekitiinisa kandi ekitanda ky'obushwere kireka kugira ki? Kushiishwa. Ebintu hati bikahinduka, ekitanda tikikutembwaho buri omwe. Hati tukashoroora, buri omwe yaagira ei yaatatsya. Waareeba omukazi yaakurindira ekitanda omanye ngu noija kufa omu bundi bwire ahabwa akisidenti y'aha kitanda neekira ey'emotoka. Nooza aha oyerinda, oyerinda. Niimanya ngu omu myaka ya kare tukaba twine sipiiki zaitu kare imwe ku zitari z'owaanyu, reeba waija, otaanyitura abaana, otaanshoroorora abaana, hati haagira omanya owu araara. Tarinteera. Ezo speech ezo zikagyenda nizikyendera ahabw'okuba hati orikubanza baakyebera obwamba. Omwe nk'oku yaagiye kuza kugira obwengye yaapakira abaana boona barikuza kukyebeza n'omukazi ogwo omwe. Munywani wangye naanyenda kugambira ebi, omushaija w'obwengye ayombeka eka ye omushemagira gye. Agyesheenyera. Omukazi otaine bwengye nayakiira esimu yiba yamara kugamba iwe anonda ngu ekehangare ruga aha simu yomukazi we anonda ngu ekehangare ruga aha simu yomushaija kandi kworaba nohurira esimu nogyekyeka gyiheho kare iwe wagiguzire. Egi y'okuza okasiiba huuhu nohwiriitiraho n'eyaabata? Muka omushaija sha shaaha mushanju ariyo nahiriitira aasi hee hee hee. N'omushaija ni gaago nogimuteera ora yaatambuuka eby'okurya aza omutoyi omushango ari omutoyi hee tarimu.

Nkaba nimbuuza abakyara aba mpurira ngu bahaana ente. Abakyara bari aho wamubuuza ogabiire iba ente? Ngu shi obwe nimba nimugabira ente ne ka n'ebyeyi? Uum iwe ara amugabiire ente. Omwe aka omwe omwe akaba aine ente ori ayija kumweza yagimwima ngu owe owe yari hakye kwija. Ku ya, oriya ku yaaba yaherize kugyenda, oweeye yaataahamu. Ogwo arimu naakama, ariyo naamugambira ngu ogu naamuha egyo ente. Erwo nirwo orutaro orw'okuba oreeba twine. Ez'omukazi tizigura mubazi, tizi, tiziha mu ishomero, tizigira fiizi, zo tiziine bizibu mbwenu. Tizigura mwonyo, tizishashura muriisa, tizishashura bunyaasi. Reero zikanyahurira ngu, Ishwe ezi ahu ikaza? Kandi fiizi, ka, haa. Reero hati muka nimugira ngu ente nimuzeecanga, noohurira agambira ngu ngu busha mwana Kampala yaakimanyire. Amwekiikana. Ente eshwa eimaraho. Ente eshwa eimaraho. Ohurira nibakuteera ngu muzeeyi kandi ebi turikuhurira okwe n'enki? Oyebuuza ka shi ebi ebi naagamba n'omukazi omu kasheeshe ebi ahikire Kampala ngu egyo ente etakagyenzire nitwenda kubanza kwija kukushoboorora. Ente ze zinahairwe tata ngu ebyo biceceke. Mukama w'ebintu yagira ki? Yatahamu. Reero nimwenda kuhoza, reero nimwenda kwereega. Ohurira eka yakutama. Wabugana omushaija otamirwe eka nahaba owaabo. Naabarenga ru, naakora aba atakuramukize iwe ogira ngu haine eki mwafa. Kwonka nari obu ari hanu omu bugyenyi ku akureba eryarenga agira ati hati ogu omuntu naaza ahi? Omuntu atagira kitanda, aine ekitanda tikigira amaisho, tikigira munwa, tikigira amatu, kitaaha aho n'okuhiringitaho kwonka. Reero tukagira n'ebi bya double bed nabyo byatubeereire ebizibu. Nitwe twabaire twine ka katanda kaitu aka ishatu ahari mukaaga, mukaaga ahari ishatu aho, na waagira ebibi n'omukazi ojuke ngu nairaara endugu. Akyenda kwereega ojuke ngu waamuhika haihi tihaine haakuza shana afumure ekidongo. Ohurira akatagazi kaaguma nikaija, kaaguma nikaija, kaaguma nikaija. Hati tiwe orikundahura oti beitu nkaabaire nyine enshonga niyo kwonka kandi sitaane etaaha omu nju omu. Eh, reero egi mazongo teyaizire maawe! Ayii, ku erikubugana aha bantu abataine bwengye okanyaamaho! Iwe kunyaama aha kitanda okaronda omuntu akabura okatayo omukono torikumureeba? Kandi ariho! Eh, noomanya omu, omu, tibarikukyeta mukaaga ahari mukaaga? Kiriya kiriho ebizibu rukundo yaamara kukyendeera. Ati, Manya ahagati yaanyu naasigara omwanya gurikwenda kwingana n'egi kapeta. Kwonka omu buteeka noonyaamira ibiri n'ogu anyaamira ibiri, ibiri zisigara. Aha niho kukiikira. Kukoreraho Constitution yoona kumanya ngu amaka twaza kugagira tuta, tuzaara omwojo nainga tuzaara omwishiki, reero maraika akaruga omu iguru akaraba abaana oku barikuzaanisa entaranta akagira ati, Mbahe omwojo, mbahe omwishiki. Kikaba ekitiine oshonga meeting mwaba nimuzikiikiraho kwonka waabugana omufarasi gu batahirukire kukiikiraho nooshanga aguzimbiire rwagati aha sitaani anyaama akugambire ati otari bushaho nooshwera ondiijo omukazi ekitari bushaho eshi wa noomusaasa wa noomusaasa akimanya Mukama akuhe omugisha Amen ati wa noomusaasa akimanya reero sitaani anyaama aho reero akugambire owanyu kuba tashwera mukazi omwe reero oyijuka bingi ogira oti ogu mukazi ekyakumusaasa shana ndondemu ka iba. Kwonka washanga Yesu ariho, mazima nebiteebeka ari ebintu nibiza omu buteeka. Haleluya! Amen.
Haleluya! Hallelujah. Ah.
Mukama murungi abagirire gye, kwonka naningamba ngu mwishiki waitu, omukazi we nitugambira ngu abwirwe abenshi akumvwa, Beneyo.
aha niwe twaba nitumanyisa ngu ogyende oyombeke eka. Ekigombe eki waazamu n'ekiito eki turimu itwe abashaija kiine amateeka. Muka omushaija tagona. Tagwa ejegyera iba atakagizire ki? Atakaizire. Nikyo orikureeba omwishiki ku arikuhitsya emyaka ikumi n'eshatu ikumi n'ena, nyina naamusiimura arikumurangira yaariza. Mbwenu iwe otutura otoryaza ow'abandi iwe? Hum hum, otorikigira n'omushaija? Aguma naamanya ngu. Haryagyenda eki barikweeta ba Kyabishiki ninga Kyakoobwa. Kyakoobwa t'ow'okujugwa? Ee, Kyakoobwa. Omanya ngu baryakujuga, ogyende oze kwombeka eka. Muhara waazeemerera etashwerwa, hashwerwa muhara waazihweireyo. Murengire okaija waitu okare ente ku eyemereire omu kibuga, ebyo byatsigara, waaza kwija hanu nooba otaayaayire kandi otugambira ngu waija. Waafa akatugaho nitugira ngu n'amahoro mwana we nte waija ota nitubanza twakangarana. Naiwe sebo omu Uganda yoona, ningamba Uganda, omukaikuru weena akunda omukwe. Tihariho omukaikuru waarangira omukwe, naateekwa kuteerera omukwe eshabwe omutabani buri.
N'amazima.
Mbwenu ku naagume nimbuuza abakaikuru bangye ngu, Baitu iwe noogira ngu n'ekintu ky'omuntu kushwerura omwana? Baitu noogira ngu eeh? Mbwenu omuki, omukwe ku baguma nibabuuza yaagira ngu omwana we akamukwata gye, reero naiwe oteta. Egi eka neetesa abakwe, kwonka twareeba abaana baitu bataine rwano omu maraka, bataine emitsi y'emikono. Ii, Ka nitumanya ngu oku ei muri ebintu byona biri gye, tikwe? Mbwenu itwe twabashemererwa mwe barikutukundira omwana, kiromita ezi mwateera twamanya ngu egyo ni rukundo ndaingwa, ka twa nitwa twamwehanangiriza ngu ku arahikeyo na we abagire gye. Nyentsakare twaremwa agaruka kwa Kaironde nitumanya ngu ajenti waitu akatujwekyera gye. Taata mukama w'eiguru n'ensi twakusiima twakwebaza ekitiinisa n'ekyawe. Webare mukama murungi eiziina ryawe karihimbisibwe ahabw'okujunwa nikyo twemereire ahagati y'eka egi mukama w'abakama zirye embabazi zaawe kuzongyera aha zindi. Heereza omugisha byoona ebyagarukaho twashaba twikize byoona ku wabikora Kristo wenka mukama waitu Amen.